a ka hmu la a lung lutuk tuk ding hun zawl hi chu ka chenna sakna tan chuan ka it lo khawp mai mah se le phuan nei nan vel chuan a it awm a kan huan tak hi chu khi ta lawi pu lam a ni han kal a han ti vak chiam chiam lo a ti hian hei chu ti hian ka han bawlhhlawh An peih deuh hi an te, kan kalsan ber chu thingphun te eng nge siamthat ngai awm em tih leh phunthat ngai, hungthat ngai te awm em an tichhiah em tih te bawlhhlawh khawiah eng nge an peih thin, an la peih hna chu hnaivaiah an peih em tih te kha kan en chhun deuh mai a. Khaw lamah chiang zawkin ih kan en chho thei tur anga ila bawlhhlawh tia kawr a ka han peih leh ringawt zel chu tlawng a hmai tawh si a tlawng a luang lut thla leh vek a eng ang pawn han ti thianghlim dawn tawh mahse a. a rawn haw leh hi chu tui haw te hi a eng put tawh mai a a ngaihchha thlak loh lek lek tawh zawk a ni connection te chu in nghal tlak thil ti takna anga tun lai khaw lum vanglai thei haisen lai phei a chuan in he aira lai vel chuan aw tha lo san teh anih a tam lai tak a ni kan tui in te pawh fimkhur angai hei he lai te pawh i bawlhhlawh chu a intar a ding a bawlhhlawh pei sin tih a intar a hilaiah hian in-- hei helai pawh hianin an chiang deuh ang a an ti lang chiang deuh ang a tlem in bawlhhlawh paih suh tih a in tar a chiang deuh in a peih tu te hian mizo tawng an thiam lo nge niang a pawisa chawi pawisa hlawin an zu peih nge niang a ah an pawh lah ve hrim hrim tih chu hriat loh a an changkang vak lo tih chu hriat. a mahni chu lo in beh a tha ta ila hetiang a bawlhhlawh la peih tut tut hi chu ih kan awm nual a a tam phei chu kan tam tawh vak lo mahse engemaw zat hi chu kan lo awm a ni hengte hi siam tha ta ngai khawp mai forest department lam hian thingphun hi an uar a nakinah thlai forest department te hnena ka nghen duh pawh nakinah thlai. A thing phun tur an sem leh hunah te in pe se ka duh a, chu ruang chuan theichhawl a nih hi, eng heng te hi hei theichhawl nge thingkung a rah lian hmui ang a ni ta tih nge a phun theih ta thing chal tuk a ni ta, hei mi dum pangpar te alo awm hei hetiang lai velah chuan ngiau te pawh an phun nasa a, kan phun loh chin te pawh. Hemi minah hian lo phun ve zel a tih hian an ti tha thei khawp mai. Chuan kan kal thla zel ang a. Enge kan en thla leh zel ang chu.

ramhnuai viau a ni tih mai hlawhpawh loh tak tak hi awm tawh lo a mihring an indaihzai si a a then lah mi huan ami thlai ru tawk te an lo awm ve bawk nen ah mizoi chu an la hahthlak deuh hlek chu ni e -- Helai tui khawh thlah pawh hi a fiu a a nalh a sin a, a dai duh ami insiuk nan bula motor silh nan te kan hmang thin a, mi dang in an chhawm tangkai a hei hi hian bike hi kan la a a ngaw chinah hian chuan in tui hnai hi chu a awm thin.

Kan tlan tawh a. Ngawk ngawk chhak tak chu a la awm lo reng reng a lai velah chuan hei mahse le thingphun te a awm ve zauh zauh tawh a hei hian boruak te chu ti tur ve deuh a mahse la chhen lai hi chu a la sa sa tha ve viau a ni.

Nasa lo tan vau be zik hi buh chhiar mai an cham ang hian a tui ve lutuk a ka lo ei ngai miah lo a lei let a kan riah thin lai khan in tui ri ni ah hian pu lun a nupui khan in a buh chhiar a mai a tui lutuk a hei vau be zik hi ka neih zawh hma khan chu zawt mai ila.

a tling a chuan ka channel a subscribe lo te hian subscribe hrep ula nakinah video hmuh nawm leh nawm zawk chi hrang hrang thing leh mau phun ngawr ngawr lo te pawh ka rawn la a panga kan bul tan na ni vangin subscribe min lo subscribe vek turin ih ka ngen cheu a mizo tube channel mizo Mizo Lawrkhawm Channel chuan kan ngen tak meuh meuh chu ni.